I ko a ta ko chapter five ziak tu a hmangai i vailet khe ang te jenny si ti hei hi maw jenny si chu ka hma a nula ding chu ka en a ani chuan min en lovin gabriela a en daih a gabriela pawn amah chu a en reng bawk. Kan sam rawn a in ang a, a uk kharh ve ve a ni. Kan hmaitlang leh Bianchi dan vel pawh a in ang deuh a, kan san zawng pawh a inchen viau ang. Kei chu ka vun rawnga ti sen ka ngah a, a ni thung chu a var viau thung. Han en thuak chuan in ang tih theih tur chi chu kan lo ni ve hrim hrim a nih hi. Miten awm. Thinrim avanga aw khur dar dar hian a ti a, Gabriela chuan a chhang lo. Kum thum chhung khan min lo lem der vel mai mai a ni maw? He nu vang mai mai hian kan innei tur i chhul a, tunah la a aw chu a tham chhe la, thinrimna leh natna in pawlh nawk in ka hria. Huat hmel zet hian min rawn melh a, an inkar chu ka ngaihruat thiam hauh lo. Mahse a landanah a tuartu zawk a ni tih a hriat theih. Hetah buaina siam suh. Awk i hniam ruih a tih pahin ka kut chu thlah a, Lo kal teh, tih leh pahin Janice-i banah chuan a vuan a, pool hnunga cabin lam a panpui a, an kal chu hawi hai zet hian ka lo thlir liam a, a van zak thei lo tak, nula pakhat chuan a lo ti hlak a, Janice-in midang a care ngai lo, a mihuat nih hi ka hlauh zawng tak, a nau ai pawhin a rilru chhe zawk, a fin avangin a inthup thiam mai mai alawm, Rindiki hi chu sual a, a ngeiawm bawk. Mahse, inthup ṭiat ṭiat lovin a nihna angin a lang mai a, Janice-i rilru hi chu a pha lo chiang a lawm. Nula ho thil sawi chu ka ngaithla liam mai mai a ni. Ka ngaihtuahna erawh ka bin chhung i lut te ah khan a awm. Janice-i thil sawi kha ka ngaihtuah a, kum thum chhung an lo inzui tawh a nih si chuan engvangin nge Gabriela chuan inneih chu chhulh a van mak nia i nuaih ve mawle? Ka bulah khan a pannu pui neih luih tir a tum ang khan a sawi a. A sawi ang ngawt chu a va nih hmel si loh ve. I hmai kha vur in dep ang aw. Nula sam dum khan min nuih sen sen chung in a lo ti a. Aw, a na hlei nem ka ti mai a. Kha a sen tul alawm, lo kal rawh heta. Tih pah in dawhkan lamah min kai phei a. In tur a an pawlh bang ice cube an chhawp chuan min deh sak a. A thip pawh a zia nghal huai a. Nula no hmel zet si ka rin aiin a kut thlak a na daih mai. Janice chu hriat thiam deuh hi ngai thin a. Engah mah ngai duh suh aw. Damdiai hian a ti a, ka hmaia deh huhna chu min hruaksak leh thlap a, a fel ka ti, ka ngainat tur chi tak a ni. Eng buaina chiah nghen neih le, tih pahin ka bin lam chu ka thlek a. Engmai hre lo chu mak hle mai. Janice-i hming an sawi pawh khan i hawi a heu mai a nia, tih pahin ka bula chair-ah chuan a rawn thu a. Ka tan a hriat pawimawh a ni em chu ka hre hauh lo. Mahse, eng thila tih a hrep nge ka inbarh luh hi ka hriat chian a ngai a ni. Gabriela leh Janice te hi Delhi-a lehkha kan zir ho lai atang tawh a inkawp an nia. Lo ngaihawh lo la, an cheng dun thin a. Min ven thawn hmel deuh hian a ti a, lu ka lo thing nghal sawk sawk. Mahse, Gabriela-n University Mizoram-a chhunzawm a duh tlat a, kum hnih vel chuan awm hrang a. Helama kan awm ho hnuah hian an inzui tha leh a. Chuan ni kum kum tawp lam khan innei an tum a, an chhungte pawn phalna an pek thlap hnu a, Gabi-a hian innei a duh loh thu sawi leh ta sia. Chuan nang hi i lo lang a, nau i pai leh ta bawk nen, i hre thiam tawh mai em? a ti a. Khai a, kum thum chauh pawh a nih tawh loh tawp chu, Gabriela chu ka rin ang a ni lo tawp mai. Mipa fel takah ka lo ngai a. Nupui a nei tura a tiam vek tawh, chutiang mai a phatsan thei chu ka mi huat zawng tak a ni. Ka lo inhman tangkai tir vel chu nia le. Khatin lo thinrim duh suh. Gabi hi Janice-iah hian a tui lo ve em a, hmeltha vawr mah se, Janice-i mizia chu ni chinai hmuh ang kha a ni mai. A hmeichhia zawk hian a zar nasa thei lutuk. Gabi chu lehkha a thiam thei a, sport a thei bawk a, nula lamah pawh a tla na thin alawm. Mahse, Janice-i vangin tuman an ngaizawng ngam ngai lo. A ngam awm chhun chu Janice-i nau rin dik i chiah a ni. Unauin an ngaizawng a nih chu an nasa nia tih pahin a check tlat lak a, rilru put dan tur pawh ka hre thiam tawh lo, ka inrawlh ve tawh lo anga tha ni mai. Ka hma tuivawt chu ka inkhawlh khawlh a, kei hi haw vat ila thain ka hria. Mahse engtin min hruai tawp a lah chu ka bin chhungah an la awm ngar ngar a, an rawn chhuah ve leh min hruai haw turin ka ti ang. Ka phone ka en a, Nu Rempuii message a lo awm a, ka nuam sam lo a ka mut san mai ang che, kawngka ka kalh lo a lo haw har suh aw tih zawng a ni. Ka thaw huai mai, min lo nghah tlat kha ka hlau a, a inthlahrun awm duh dawn em a ni, tunah pawh dar sawma pel tûr nia. Samdumi chu a hming ka zawt a, Lalhruai tluang i ni a, a hruai tiin an ko thin. Kei aiin kum hnihin a upa a, mi hausa fanu te ka lo ngaihdan ang lo takin a inngaithlawm a, titipuii pawh a nuam viau mai. Nula dang ho te pawh chuan kan thutna dawhkan chu rawn kil lehin an titi barh barh a, darkar chan ve zen zawn chu kan thu leh tawh. Mipa ho an lo phei a, dawhkanah chuan arsa hem hmin an rawn chhawp hnawk a. Johanna khan inchhung lam atangin beer a rawn la chhuak teuh bawk a, a thenin zu pangai bottle nalh tak tak, hmuh pawh ka la hmuh ve ngai lo hi an rawn lek chhuak a. A ruk pawha in ta lo chuan an in hmiah hmiah a, nula ho pawh chuan an in thei viau mai. A Hruaii chuan beer ka duh ve em tih min zawt a, ka duh loh thu in ka lo chhang a. Chutia ka lo chhan avang chuan a inhreh phah nge ni? In lovin Johanna chu pe leh daih a, a khat tawkin cabin lam chu ka hawi leh thin. Vawi engzah chiah nge ka hawi tawh ang? An pahnih chuan eng nge an tih hmek ang tih te ka ngaih tawh a, ka inseh ruh teuh reng. Ka thik a ni, thik tur ka ni miah a lo sin le, a zia hlul lo. Khawnge Bigg Boss hi? Jay-a chuan min rawn zawt a. Dar ka lo kan ak ringawt, ka sawi peih vel lo, sawi dan pawh ka thiam lo ang. Nula lian deuh ber Nancy tia an kauh chuan ka binah sawn an tum a lo ti hmak a, a sawi dan kher chuan min ti na zawk thei. Tu nen maw? Min rawn melh zawk bah chuan Nancy chu zuat a, mipa dang ho pawh chuan an rawn beng khawn rang khawp mai. Jenny si lo ka le law, pakhat chuan a rawn ti a, nula ho chu an lo bu sap sap a, ka lam an rawn hawi a, kei chu ka thu ngawih ngal ringawt a, kan boruak leh ta duak chuan ka awm a ti nuam lo viau bawk. Plate a arbawp chu ka la lawk a, ka keih mial mial a, min en hrek hrek tih pawh ka hria, engah amah min ngaihlawm lo sila ka duh tih theih nei miau hek lo i, an awmna a rei tawh em? Tiin Jean-a Hruaihi chu zawt a, darkar khat dawn an awm tawh. Janice-i khan Maggie rawn beng ringawt leh nghal a, a ben let ve hmain Gabriel-in a rawn chhan maw le? Nancy zawk chuan a lo tih khalh zung zung a, chhan a tih tak chu ka hmuh dan a ni ve lem lo. Buaina lian zawk thleng tur a rawn dang nia ka ngai. Mahse, Nancy sawi dan chuan min ti hreawm zual a, Janice-i dinhmun lam ngaihtuah thei rilru ka pu tawh lo, keimah ka inkhawngaihlur tawh. Ka thil ei chu ka hnawh hnem lutuk nge ni ka hak bawrh bawrh a, ka chhak chhuak leh teuh mai. A Shuaiin ka hnungah a rawn beng dat dat a, Johanna'n tui min lo pe thuai bawk. Shock chak loh nen ka hnawh ve teuh teuh ringawt atin a ni. I ei hmanhmawh lutuk anih kha muang changin ei rawh, a Shuai chuan a ti a, ka uak nau vangin ka mit tuia tla phung leh nghal. A raino lai chuan lua ka chhuak thin alawm, sam kir te, fak te tih a an koh khan a lo ti reuh a. A thil sawi dan vel hi phawk deuh deuh hian a sawi thin a, a duhawm viau zel. Ka va ko chhuak ang aw, Jay-a chuan min rawn en deuh hai hian a ti a, ka lu ka lo thing vat a, ka thil hak avang chuan ka thian te chu a thip hlur mai. Mipa thenkhat chuan zu an in a, kan thil sawi te chu an ngaihsak ve hluak lem lo a, a tih zia zawk hlauh. Midang tena khawngaihthlak tak anga min en chu ka duh lo a ni. Thil a ei thei tih va hrilh la, Johanna-n Jay bula ti a. Kha maw, min khawngaih chiang alawm. Khawngaihtlak nih ka duh lo. Miten min khawngaih loh nan ka theih tawp in ka nun hi ka fight ve thin. Tunah hian chu ka duh loh tak mai chu ka ni mek si nih hi. A Bialnui nih kha nangmah kha va kal la, va ko chhuak ta che. A tul leh i beng hrep tawh mai dawn alawm. Fakte khan alo ti a. mi dang te pawh chuan nia an lo ti ve sap sap a a bialnu tak tak ka nilo tih lah an hre der si lo an lo chhuak tep tawh ang ka ti thla ve rawk a an ner nawng hlawm mai ka thil sawi chu an pawm loh hmel viau hlawm lo kal rawh kan kal pui ang che tih leh Nancy chuan min pawh rual a a hruai i tih loh hmeichhe dang zawngin min zui bawk. Cabin lamah chuan min nawr phei dawt dawt a, a van buai thlak mai mai tak. A bialnu lem chang mai ka nih thu ka hrilh tawp mai dawn em maw ni? Ngawi lawk teh u, ka han ti hluai a, an tawp chawt mai. Zawhna ngah hmel deuh hian min en hlawm a, aw le, an duh chuan min ngaihniap phah mai rawh se, ka sawi tawp mai ang. Dik tak chuan kei chu cabin kawngkhar a rawn inhawng rawk a, Gabriela a rawn chhuak nghal vut a. Min hmuh chu a ding ve chawt a, mitmeng hriat thiam har zet hian min en bawk. A tu berin nge ka hre lo, min nam phei rawk a, ka awm dan chu a lai zo ta vek a, a lam pan a kal lo thei ka ni lo. Dik lo a awm em ni? a lo tih chuan chik fe hian ka melh a, a kawr a chuar lo, a sam chu a thur siang a, a kawr awm kilhna pawh in hawng hiai mai. Mahse chu chu nichina a lan dan sa a ni a, lan dan danglam teh chiam ka hmu lo. A hmuiah pawh lipstick kai a awm miah lo, hmuh ka tum dan anga ka hmuh loh vang chuan ka thaw huai ringawt. I lungphur anga nia, ka chhan hmain a lo ti leh a, engtin nge ka hmel atang hian ka lungphur ang tih hriat theih thin le. Haw ka duh tawh a, ka ti a, a bu nghat mai. Lo awm lawk rawh, tiin ka binah chuan a lut leh a. a lo chhuak leh nghal mai dawn emaw ka tia minute nga lai a thang leh a pawnah chuan ka ding ran a min zuitu nula te khan dawhkan lamah an let leh tawh a min rawn thlek leh zauh thin a rawn chhuak a mahse Janice in a rawn zui ve nghal a Gabriel a ban chu a ngheng chial a a thaw ri hruai hruai a a tap nge maw ni ka hre thiam lo tawp mai e Gabriel a chuan a dar a kuah a dim deuhin an lo inzui chhuak. Janice hi ka thlah hmasak phawt a ngai a, Jay-a bulah lo awm rawh, ka lo let leh nghal ang, tih pahin min kal pel a, min ti hawi hai kher mai. Mahse, ka hmanhmawh tawh sin, ka ti ve ta ngat a, ka ngaihdan a ni tawh chiah lo. He thilah hian mi pawh rawn ei lovin a man min hnuk lut a, a zunah lo uai lo phei ila chuan ka pui hauh lo ang. midang zawng zawng bawma a ngaihzawng ang a ka in lan hnu ah heti anga min ngaih thah leh hi chu a ti awm lo ve bawk a ni ka lo let leh dawn min lo nghak rawh fiah ang reng tak dam thlup si hian a ti a chuti lai chuan Janice hi chuan thawk a la leh hruai a boruak kham lo hi ang in ka hre ber thaw ha a nei em maw ni an kal liam tak thleng chuan ka thlir a ka tawt up up in ka hria midang ho awmna lam pan chuan ka kal a min lo en thap mai. Khawiah nge an kal dawn a? Nancy chuan a lo ti a. Janice-i kha hmanhmawh a, a va thlah phawt dawn a nih kha. A zang khai thei ang ber hian ka chhang a, ka nui lui hram hram tawh. Pakhat lah hi a, chhel ret ang mai hian a bei chawt reng mai a, faktein a tih chuan an nui ham ham a. A lo let leh vat mai ang, kha hei hi in rawh, tih pahin Jay chuan kawk min lo pe a. Ka lo ban vat a, ka lem nghal khawlh khawlh. Ka dang a ro hman lutuk a, ka nawm phah huaiin ka hria. Zai an play a, an lam bawk a, fiamthu te an thaw a, darkar chan ve vet chu a liam leh tawh. Gabriela pu a rawn let ve leh mek tuhin ka ring. Ashwai leh Johanna chu inkuah rialin an thu a, inngai zawng an nei tih chu hai thei a ni lo. An inngaihsakin an inbiak danah ngawt pawh an din duh tawn zial ang a, hmuh an nuam thlawt a. Chutih rualin an awh awm ka ti bawk. Darkar khat a liam leh ta a, Gabriela a la rawn thleng lo. Ka sana chu ka en sek tawh a, zan a rei mai dawn. Ka chhungte ngaihdan pawh a nih em em tawh lo ang. A lo thleng har tawh lo vang. Kawng chanve ai tam chu a lo thleng tawh hrim hrim. Tiin keimah leh keimah chu ka inhrilh a, ka sana ka en a, minute sawm te te ka bi thleh a, helaia kawh hun chuan a lo thleng tawh ang tih tein, Mahse a lo lang thei chuang lo. Dar khat a rit a, riak lo tur ho chu an haw sap sap tawh a, in chhung lama puitling ho pawh an inkhalh chhuak zo vek tawh. Nula ho chuan mut an rawt a, an hnena riak ve mai turin min sawm bawk. Ka rilru buai map a, riak lo tur tan haw hun an mu duh tawh tlat. Engtin nge ka haw tak ang? Nge ka riak ve zawk dawn? Riak ta ila, engtin nge ka chhungte hnenah ka sawi fiah tak ang? Tlangval nen kan leng chhuak a, ka riak nghal a, ka ti ang maw? Chutiang chu thleng lo hram teh se. Roommate ka nei lo sin, ka bulah lo riak ve daih mai rawh. Tiin a hruai hi chuan min sawm nasa ngang mai. Faktei leh hmeichhe pakhat chuan beer an la in a. Midang chu an cabin tur lamah an lut tawh thung. Mipa thenkhatin mai an chhem a, an rui hlawm tawh hle bawk. A lo thleng ve tep tawh ang, ka la ti ve fan a. Ka rilru tak tak phei chuan ka ring tawh lo bur. Ka thin a rem ru chun a, ka hmuh leh hunah chuan a chak lo ngawt ang chu. Darkar chan ve dang a liam leh ta, ka beidawng tak zet ta e. I riah duh tlat si loh chuan Johan-a nen kan han thlah mai dawn che em ni? a hruaiin a ti a, ka aw rang khawp mai. Aw, khawngaihin min thlah mai rawh u, ka ti ta tawlh a, hetiang em em a zahna hi ka la tawng ngai lo. Midang ngaihdanah phei chuan hmeichhe railai a bialpa in a bialnu hlui a pansan tak ka ni. Ka ngaihdanah erawh hmeichhe mawl tak chauh ka ni. Kawng tluanin ka ngaihtuah a, mawl hi ka inti ngawih ngawih. Keimah zawk hian ka lo pan ruak a. Zanriah ei tura min sawm dan la, khati teh tawp kha nia. Beisei lohna deuh hmuna lem chang turin min hruai a, chu pawh ka haw phal lo a. Ka hlawh chhuah zawng chu a bialnu in min ben leh zahna chauh a ni. A hruai te pahnih min biakna chu a rual tawk lek lekin ka chhang a, kan in kan thleng chu ha dam sawng sawngin ka hria. A hruai leh Johanna te chu ka mang tha a, an zawh awm ka ti ngawih ngawih. Khumah ka let tawp a, ka ṭa chhuak hluah hluah mai. Tinge kha pa kha ka lo zui kher kher le? Kha pa khan ka tan beiseina siam thei tur tawngkam engma nei lo a, kha pa kha ka lo va han duhawm em em ve maw le? Ka ngaihzawng hluin min phatsan lai pawh khan tiang tak hian ka na lo, tunah lem ka bialpa pawh ni lo, ka tana engmah ni lo pa khan min ngaihthah a. mahni in khawngaihna hlirin ka khat ta mai chu nia a engmah ka nih hma pawh a hetiang taka min ti na thei a nih chuan kha pa kha hnaih miah lo in vawi khat mah hmu leh tawh lo zawk ila nakina natna tur zawng zawng pawh ka pawm belh thei zawk in ka hre ta pa anna mumbai ah kal dawn a a company thil pawimawh vanga kal tur a ni a nu rempuii in a zui dawn bawk a an lo haw lamah umami tlawh pah an tum a kal ve turin min sawm a ka chak viau mai. Mahse, class ṭan tirh a ṭan ve nghal loh ka hreh bawk si a, an awm loh chhunga min awmpui turin VL i ka sawm leh ta tawp. Khami zan bak kha chu Gabriela nen chuan kan inhmu leh tawh lo a, hmu leh tawh miah lo mah ila pawiti na ka nei lo. Ka inkhawngaihtna te pawh thinrim lamah ka tlak a, khatiang mai mai a awlsam kha chuan tumah ka inpalzam tir tawh lo ang. A tukah khan ka mut ṭhat theih loh vangin ka tho hma a, ka chhungte chuan ka haw tlai tih an hre lo hlauh. Hriatsela chuan min kam khat duh hialin ka ring. An zin chhuah dawn tukah chuan Veli pawh na rawn thlah ve a, Nurempui chuan min ngaihtuah leh khawp a, an kal hma niin chawhmeh leh sa te lei teuh a, bazar na tur pawisa min pe teuh bawk. U Biaktei pawh min rahpui turin a lo sawm diam a, mahse Veli lo riah theih dawn tho avangin U Biaktei chu ka sawm ta lo. Thawh tantu ka ni a, zing atangin ruala sur char char a. Class kan tan tawh dawn avangin ka hna pawh ka ban san a, pa a nan part time a ka thawh theih thu min hrilh tho mah se kha pa vang khan thawh chak na ka nei tawh lo. Baka University ah chuan in el na sang tawh si a, lehkha zir lama in sawr bing te pawh a tha zawk in ka hria. Zanah chuan Remlala pawh a rawn leng phei a, kan pathum in movie kan en a. Zan rei deuh thlengin kan meng a, dar sawm pakhat pela remna la pawh a haw chiah a. Pawn thleng vi elin nen kan thlah a, ruah a la ta seng seng reng a. In a thlen meuh chuan a huh zawr ve hle in ka ring. Zingah class kal tur a thawh hma ngai a, dar riat ah chuan bus stand ah kan awm ngei ngei a ngai tawh. Scooty khalh pawh ka zir vat a ngai dawn a nih hi. Bus nâng tûra thawh hmâl ziah ka peih dâwn der si lo. Mut hmain kan thawmhnaw hâk tûr te kan dah chhuak sa vek a, kan mut fel meuh chuan darkhat a hnai leh thuak tawh. A vawt lutuk tih pahin min rawn kuah ṭha sawt sawt a, Ruahsur chuan mut a tinuam ka ti. Ka ṭhiannu chuan a phone-ah thil a chhiar a, a nui kur kur reng a, kan mut a chhuak lo dun khawp mai. Kan helh haw lem maw ni? Easter pa kha engtin nge ni zel? a tih chuan sawi lo zawk teh ka lo ti hlak a. A rukin Easter a, a rukin i ban leh ni maw? tih pah chuan a nui hak hak a. Muhil rawh tih pahin ka va nghawk sawk. Kha pa kha ngaihtuah chhuah loh hram hram ka duh. Zing thaw chu kan hai chiang teh e. Dar eng zat nge hmanhmawh lutuk a, ha nawh ṭawl ṭawl pahin a ti a, sarih leh chan ve. Aw, God, ka inchei hman dawn lo, i scooty kha tinge kan hman mai lo? Ka khalh thiam lo, i khalh thiam em ni? Thiam e, tha lutuk. Mahse petrol a awm lo. Ani chuan inha vat vat mai teh. A phili nasa thei thin a nia aw. Kei chu ka inha a, ka hmaia sunblock ka hnawih a, lip gloss tlem ka hnawih leh a, a tawk der. A inchei bik vak pawh a ni lo, a rei chi hi a ni ve hrim hrim. Bus chu kan nang lo teuh hle a ni. Kan thleng deuh chiah tih ah a rawn thleng a, hmanhmawh lutuk in kan lut a, seat kan chang hram a, a chang lo ho chu an ding thap mai. University chu a hla ve zek a, kan mu thlu tluan deuh thaw ni ber. Kan thlen hnu chuan class awl ah Ellie nen ka phone in kan inbia a, library ah inhmuh kan rawt a. Ellie chu kan senior chhuak mai tawh tur a ni a. Campus te min fanpui a, hriat atana tangkai tura a rin te min hrilh a, a class ṭhulh ṭhakin min kal kualpui bawk. Exam a intih ṭhat chuan in fi chawi tur a tlem dawn a, top three phei chu fifty percent thleng discount an ni ṭhin a tih chuan VLE Bank a virh nasa min rawn enin a nui vur vur mai. Top three ah ka lang dawn chiang lutuk a tihna tluk a ni. Economics department chu kan tam lem lo, sawmhnih bawr vel chiah kan ni. Vialin table hmasa bera thut a duh a, kei in a lai ka chuh thung. Ka pawh luih tlat avangin a laiah kan thu a, kan class chu a tam zawk hmeichhia kan ni a, hming leh veng te kan inhrilh a, kan classmate tur te pawh an fel hmel viau mai e. Professor a lo lut a, Vai, Mizo tawng thiam zet mai a ni. Lecture a pek mawlh mawlh laiin kawngkhar ah mi pakhat a rawn lang hlawlh a, a lam kan hawi rual thap a, Lo lut rawh, i va tlai em em ve. Professor chuan a ti a, en pawh en hlei lo hian muangchang fe in a rawn lut a, a tum deuh bur mai. Zurim a nam nghal hak a, table hmasa berah chuan a thu thar bawk. Tu ngei hming, Professor chuan register keu pahin a ti a, Lalbera, a lo ti nghut. A va awm si lo ve, Professor chuan a ti leh a, tho leh thar in a hming chu va zawng a, a awm ve ngei chu ni che kang a kawk ve chat mai. Lalbera ni tak tak lo, Professor in a tih chuan kan nui dar dar. Class representative tur thlang ang aw, Professor chuan a ti a. Tu nge thlan chi ang? Vielin a rawn ti sar sar a, ka hriat loh lam tak a ni. Nominee lo sawi ula, tu nge in duh? Professor-in a tih leh chuan table hmasa bera mi chu a rawn phar chhuak vah mai. Aw, tu nge i duh? Professor chuan amah kawk zauh pahin a zawt a, Keimah hi Professor, tih pahin a ding vah a kan nui leh dar dar a van nawi tak kan hnung a hmeichhe ho chuan an lo ti a professor chuan midang sawi leh ru a ti leh a mahse kan ngawi thap mai hmeichhe ho chuan hming kan inhrilh hlawm a mipa ho chuan an lo inhrilh ve lo a nih ka ring. He pa hi in duh a mi? Tui loh hmel fe hian Lalber a inti chu en a. Chu pa lah chu table hmasa ber atang chuan a kut phar chhuah pahin a rawn hawi kual a. Zam hmel hi pu hlawl lo, a hawi sang vah mai a ni. Tumah midang in awm loh chuan amah hi CR a ni ang. Assistant thlang leh nghal ang aw. Professor chuan a tih zawm leh a. I ni duh em? Vl-i chu ka va ti zauh a, a lo ner nasa. Professor chu beidawn hmel zet hian a rawn hawi kual a, Kan ngawi leh thap tawh. I nawm leh chuang lo a mi? a ti deuh hluai a, a hmel chuan nui a ti za deuh tlat. Professor ka thlang mai dawn. Kan CR thar pa chuan a lo ti pek a, Professor chuan a dar a kan ak a. Chu veleh phur zetin hmeichhe thutna lamah a rawn kal phei a, ngun lutuk tak mai hian min rawn thlek kual hlum a nih chu. Min rawn en ruan ruan a, min thlang veih teh i chak lo ang, ti rilru chungin rum zet hian ka lo melh a, mitmeng khup zal zalin min hawisan a, ka thaw huai mai. A kalsawn mai dawn emaw ka tih laiin VLILU-ah chuan a khawng ta kuar a. Nangmah hi tihpah in a thutna lam chu a pan leh nghal nal nal a. Violin-a ti zetin a chhip a dum vang vang a. Pumna vek khawpin ka lo nui a, kan ban hnu thlengin CR assistant nih duh loh thu chu a la sawi char char. Eli te nen kan veng a in ang bawk a, gate bulah min lo nghak a, kan pathumin kan haw rual a, bus-a a hnung berah kan thu a. Thil ei pahin kan ti ti kawng tluan bawk. Gabriela ni number min dil a, eng nge a i pe em ni? Ai, mahni bial nu number pawh nei loh te chu in inthen emaw nih ka ring a, ka nei lo ka ti ve hmiah a ti a, ka thaw huai mai. I ti tha lutuk tih pahin kut zungpui ka lo hmu a, ti nge in inthen tak tak elaw? a tih chuan, Hawiha, kan inngai zawng hlei nem. lem chan na mai mai a lawm ka ti sam mai a, a hriat thiam loh hmel nasa sam buangi vang kha ni em a tih chuan mit ko ka lo san ralh a, a nui tawi tak mai a van ho tak in inhmeh ka tia sin le a ti niah niah a, tu nge Gabriela ka bula mi chuan ka beng bulah zawite pawr zet si hian a rawn ti a, a va zia lo thei tak. In kan thlen ve le in thlak pawh ka in thlak hma in min pawt thu hnawk a, sawi tawh rawh le a ti nghal hmiah a, zep theih zia zang a ni lo, min din chilh hmiah tawh. Ka hrilh ta vek a, kan in hriat dan atanga bul tan in kha mi zan thleng khan ka sawi zawh chuan min chet khawm tlat tlat a, khawiah nge kan Margaret Zothansang i kha beidawn hmel fe hian a ti a. Heta hi ka lo tih chuan, Ni lo e, kan Margariti kha chuan chutiangin a ti lo ang. A ni chu miin duh tawk tak, hmeichhe na ran te rilru buaina ah pawh ngaihtuahna fim hmang thei. Hmeichhe huaisen, midang bum ngai lo leh mipa vanga tal buai ve ngai miah lo a nia sin, a ti nghat nghat a. Sawi tur pawh ka hre lo, min ti tawt zo vek. Chupa chu i duh viau a ni maw? Nui chung hian a ti leh a, ka chhanna hre chak zetin min en bawk. Ai, ka duh zawng a ni maw ka tia, mahse a lo ni lo a. Takzet, teh reng mai, khatiang mihring lakah khan ka hun ka khawhral tawh lo ang, ka ti nghat a. I intiam em? tih pahin a kut zung te a rawn ti pir vah a, ka thian hnu tak hi chu aw. Nitin class kal thian thar hmel hriat, class a lal ber a ti ti nuihzat thlak deuh deuh ngaihthlak leh tlai bana scooty khalh zir. Chutiang vel chuan ni kan hmang liam ve zung zung a, remna lan scooty khalh min zirtir thin a, a thin chhe bawk si a, amah aiin ka lo thin chhe ve leh chhawng nen kan intih tauh khum reng mai a, kan thiam maw teh e. University-a lah hian hmuh tur a awm ngai miah lo a, khawiah nge rawl bo thin pawh ka hre lo. Tlaiah hi chuan a rawn lang ve leh nawlh thin. Nurempui ten lo haw tawh vangin Vieli pawn min haw san tawh a, Uma min thawmhnaw min lo thawn teuh a, kum khat vel chu a thar leh ka ngai lo hial ang. Ka neih sa pawh ka ha seng lo a nia, ka thawmhnaw bawmah pawh leng lo. I nin chhakah khan SUV dum a ding thin tih hria em? Veli message a ni. 407 leh vai truck te pawh ding thin. Tih thawn letin smiley lem ka dah teuh a. I va nawi tak, ka rawn riah lai khan zan tin ka hmu a rawn ti leh a. Mak teh daih ve. Eng nge chu chu rawn sawi chhan ni ang le. Tukverh lam chu ka pan zui a, parda keu in kawngpui chu ka thlir a, SUV pawh chu ka hmu chuang lo. Kan in kawt hi parking na rem zet a ni a, motor ding neuh neuh te chu engtik lai pawhin a awm reng. Tunah chuan a awm lo a nih hmel ka va ti a, he he tih zawng a rawn thawn va uang mai mai reuh tak. Thla hnih vel chauh kan la kal tih ah exam tura in buatsaih a ngai a, ka thiannu berin lehkha zira a chilh bawk a, kei pawh ka bei ngawrh ve viau mai. Mahse ka zir ve hlek hi chuan ka cher nghal rawk rawk zel a, tunah pawh KZ hnih vel chuan ka ta leh tawh ngei ngei ang. Lo chhuak ru basketball en ang, kan class hmeichhe ho chuan an rawn ti a, i en ve duh em? tiin Vieli chu ka zawt a, mut chhuak zeta table bawh chungin a thu a, eitur min lei la, a lo ti daih. Ka lei dawn che nia ka tih chuan a tho vei thar a, midangte nen basketball court lamah kan inzui phei dam dam a, Thutna min lo hauh rawh, eitur chu ka va lei ang, ka ti a. Canteen dawrah chips leh cold drinks vel ka va lei a, Vi Elite a'n energy drink ka lei sak bawk. Ka chhuak leh tur chiah chu lal ber a lo lut nen kan en tauh chawrh a. Min su lui, a la ti zui a, a sual thiam kual vel mai mai tih chu ka hre reng a, ka ngei reuh tak tak a ni. Min lo nghak ang che, a ti a. Ka aw zet a mahse thil a lei buai laiin ka kalsan daih. Kan class hmeichhe ho chu a haw hovin an lo thu a, Vieli pawn ka thutna tur min lo hauhsak ve thlap. Ka thil lei te chu ka pe a, an bengchheng nuai nuai lutuk a, tawng ri pawh kan inhre hlei thei lo. Chutih lai chuan court sira lal ber a lo lut chu a rawn hawi kual nasa mai, min la rawn hmu fuh chat zui. A kutin min rawn kawk vah a, eng emaw hi rawn sawi a, a sawi phei chu ka hre pha lo. Lei ka lo chhuah khum ringawt a, kan lam panin a rawn kal nia. Ka bul chiah chuan thutna pakhat a la awl si a, a rawn thu ang tih ka lo hlau ru khawp mai. Zurim a nam bawk si, hall chhung boruak a uap churh bawk nen pum a dik lo zo leh vek ang. Kan bul a rawn thlen phei hmain kan class mipa pakhatin a lo kuah thu hnawk a, ka va lawm mai mai. Min la rawn melh trawk trawk a, ka lo hmu lo der hmiah thung. Eng department te nge inkhel dawn a? tiin VLA chu ka zawt a, mi danga zawt chhawng ve leh. MBA leh Computer Science ring leng luang hian a rawn ti a, a piah chiah a thunu chu rawn hawiin vawiin chu ni dang aiin an tam daih. Alumni ho an rawn tel ve dawn a, an thiam lutuk an ti, a rawn ti a. VLA nen chuan kan lo bu nghat nghat a, ni dang aia mi an tam leh tam loh pawh kan hre ve lo, kan vawi khat kalna chauh a ni. Player ho chu an lo lut a, an mahni lo lawmin entute ho chu an au hluah hluah a, an bengchheng tih piah lam a ni. A hniam lama kan ṭhut vangin inkhel chu I level velin kan thlir thei dawn a, bengchheng erawh a ring duh bik viau a, a sanga ṭu ho an au ring bawk si. A hnung ber a lo lut ka hmuh chu ka thisen zam hi an chawl duk maiin ka hria. Gabe, Amah ngei a ni. Ka thutna langsar nasa mai si a, min hmuh hlau in VLI lamah ka tawlh phei rawk rawk a. A ban vai kual in a zuang vel thauh thauh a, a jersey var te chu a inhmeh bik in a langsar biak hluah hluah. A hawi kual a, zawn nei a ang ka ti. Kan lam a lo hawi lai chuan ka lo kun tlat a, inkhel pawh an tan chiah e. A inkhel ka vawi khat hmuhna a ni, a thiam khawp mai. a che rang a ball a chan tawh chuan an team lam in an score nghal zel a a ke chheh leh ball han khawih kual vel dan ringawt pawh hmuh nawm tham a tling a score apiang in an au hluah hluah a chantu pawh a ngah ngang mai ka bula thu te chen chuan an ding suau suau a viali pawh bang chuang lo ui khupa khaw ka duh lutuk tih pahin min rawn sawi leh deuh nawk nawk a. Kei lah ka lo thu ngawih ngawih la, ka tha za lo hle ringawt. Computer Science chu an chak chiang hle, hmeichhe ho in tui an lo pe a, thla te an lo lakpui vel. Kan thutna lam side ah hian lo ding ve se la, kan class hmeichhe ho chuan an lo ti a, thla an lakpui lai chu ka lo thlir ve reng a, a nen hmel lutuk, nuih pawh nui lo. Department dang an rawn inkhel leh nghal a, an hma chiah a khel te an thiam em vang nge a hmuhnawm loh bik hle a, Inkhelah chuan ka rilru pek ka tum ngar ngar a, en tui har tawh khawp mai. Gabriela lam en lo hram hram ka duh a, ka en lo mahse ka ngaihtuah lo thei lo. Kan side lama thu hmeichhe ho chu an rawn rak chul a, rang takin ka hawi ve nghal a, a rawn phei mek kan thutna lama. Kan side lam kawngka ah a chhuak dawn a ni ngei ang, mahse tinge ka lam hawia rawn inher. Ui le, chiang lutukin min rawn en a nih chu. Min hmu chiang khawp mai, ka lo hmu lo der hmak a, kan thutna lam panin a rawn chho mek tih ka hria. Kut ka lo hum ruh ngar ngar tawh, seat min lo daih em? A rawn ti thum dut a, ka en duh lo, inkhel lai chu ka melh ngar ngar a, mahse VLin min rawn nghawk sawk. VLi chu enin, Enge? Pawr fe in ka ti a, a mitmengin min lo hau mawlh mawlh. ka bulah chuan dingin min en run a, a che sawn eih lo. Chutah ka bula thutthleng ruak a ka bag dah chu la kangin a rawn thu zui a, a banin min la rawn si chet zui. Ka thluak te hi an chawl duak maiin ka hria. Min hua a dik em? A rawn thle hnai a, i ring dik chiah nih chu, ka lo ti vin hlak a, melh pawh ka melh duh lo. Ka thiannu lamah ka tawlh phei hret a, ka thiante ho chu an lo inbek buar ru ser ser a, an nui thu lehnghal. Kan side lama hmeichhe thu ho chuan min en thup tih ka hria. In ban ka lo nghak ang che, ka rual i ni haw dawn nia a rawn ti leh a, ka lam a rawn hawi avangin a thawlum ham ham pawh chu ka hre thei. Ka sam tla rawn hui a tum nge ka hre lo, a kutin min rawn ban a, a kut chu ka lo vei kiang sawk a, rum zetin ka melh bawk. teuh lo lutuk ka ti bak deuh hlar a, a nui deuh suk, chu chuan ka thin a ti rim leh zual. Ka lang tih pahin Vieli chu ka pawt tho a, a chang deuh nain ka kalpui nghal hlawk hlawk a, hall kawngka a kan chhuah dawn tep chuan ka hma ah lal bera a rawn ding thut a, ka lo nam sawn dawr a, min en zui vawng vawng in ka ring ding teh ding teh ka thian nu chuan a ti chul mai eng ati nge khatiang khan i awm kha pa kha tu nge Gabriela ka ngei lutuk ti pah in ka ke ka per at at a ui a chhe lo e ti nge engmah hi min hrilh nghal thin loh a tih chuan ka en ho ringawt a chet dan ngei awmzia te kha i lo hmu em. Engmah thil thleng awm lo ang hmakin a awm a nih kha. Engtin nge khatiang khan min la tih ngam zawk le. Min zah dirna te tal chu a lantir ve ka ring a nia. Ngaihdam min dil a nih pawn ka ngaidam duh lo ang tih rilru ka put laiin, Huh, zak thei lo lutuk, ka ti nghal bawrh bawrh a. In beng dai teh, ka hre thiam lutuk che. I lam ka chang tlat alawm. Mahse i va let leh ngei chu ngaih hmel, a tih chuan a teuh lo mai. A hmel ka hmuh ringawt pawhin ka thin a rim. Tiin thawk ka la sek sek a, ani chuan i bekhai pe dawn em ni? a lo ti a, maw i khai aw ka bekha Gabriel a na keng daih tak e, engtin nge ka tih tak ang? Lalbera lo chhuak chu ka va hmu a, la turin ka tir mai dawn em maw ni le? A lo pe ve mai ang em? A pek duh loh chuan an intibuai ang em? Aaa ka ngaihtuah thui mah mah ni, enge kha pa ka hlauh viau chhan tur awm, hlauh chhan tur ka neih pawh ka hre hrep lo e. a ngaih ang mai mai ka ni lo tih hi ka hmuh tir ang ngai a ni. Lo awm rawh, tih pahin hall lam chu ka pan leh a, ka hnungah min lo zui ve ta tho. Hey, ka kalna dal turin ban a lo pher duai a, kal bo rawh, ka lo ti vin that a, ti deuh duihin kawng min kian a, ka hnunga VLI lo kal chu a lo pawt ding ni ngei tur a ni. A va mak e aw Vanlal ber! Vielin a tih ri chu ka hre pha. Hall ah chuan ka lut a, ka kal phei nghal hmawk hmawk a. Mahse kan thutnaah khan a lo awm tawh miah lo, khawi ang i awm tak. Ka bag kha la daih, ka purse leh phone te pawh a chhungah khan ka dah vek a, a va buai thlak. Chutih lai chuan kan class hmeichhia ho in min rawn hnaih nghal sawt sawt a, Kha pa kha i bialpa em ni? I va inzep thei ve? an lo ti a. Ni hlawl lo ka lo ti vin chiam a, ka tawng ring ta mah mah, min en thup mai, min zawttute pawh an hamhaih hmel lutuk. Khawi ang e kal tak a, ka bag khak eng em? Zaidam deuh zawk chuan ka ti leh a, aw a nghawng a awrh a, dressing room lamah sawn a phei, kan hnunga thu thin Ruthi chuan a lo ti a, a va han tul lo mai mai tak. ti nuah nuah chungin dressing room lam chu ka pan a hmeichhe bag awrh te chu zah pawh zak tawp lo em maw ni a zak leh tawp nang lal berah ai pawhin hepa hi a zak thei lo zawk hial ang bawlin min rawn per ka hlo avangin ka tlan phei rawk rawk a ngaihtuah chiang hlei lo hian dressing room kawngkhar chu ka nam hawng rawk rang lutukin ka khar leh nghal mipa ho an lo inthlak mek a ni kawngkhar pawn lamah chuan ka ding rana a rawn chhuah ve mai ka beisei. i va rawn let leh hma ve a tih chuan ka in her vat a, ka bag chu a awrh tak tak, a hrui pawh ka hmu thei. Rawn chhuak duh lovin a dahin a rawn dak chhuak a nih chu. Ka bag kha min pe rawh, ka rual i ni haw dawn em? Rukru angin police hnenah ka report thei che tih hria em? ka ti chang fak a, a hmel enin eng heuh heuh a ngai lo tih ka hria, chal tichuar nungin min en. Ka rualin hawl a ka pe ang che. Teuh lo mai khawiah mai rualin ka kal leh tawh ngai lo ang. Thil hrilh tur che ka nei. Ka hre peih lo. Sawi dun ngai kan nei. Engmah nang nen sawi dun ngai kan nei lo. Keiman ka nei. Rum zet chuan ka melh a, ka haw lut tuk. A hmel lan dan dam thlup leh a okay a tisang ve duh hlek lo te hi ka hua. Keiin thinrim lutuk a ka melh ngar ngar laiin a hmel ah chuan lungawi lo hmel emaw lungawi hmel emaw a thliar hran theih map lo. Ka bag hrui chu ka pawt thut a, amah zawk ka pawt chhuak hi ni ringawt a sang bawk si a, a nghawng a urh tlat avangin chute mai a pawhthlak thei a ni bik lo. Kha, i eng thei a nia, min nuih suk chungin a ti a, ngun zetin min hrethlek zui. Ka thinrim vanga ka hmai sen awp awp chu a sawi chhan tih ka hria. Hei hi chu ka hnih dan ve reng a ni. Ngeiawm lutuk khuma mu chungin i ngeiawm dan tur i ngaihtuah kual vel thin hial lo maw? ka tih chuan. Chu aia tha chu khumah chuan tih tur ka nei, a lo ti a. Mi chhan dan zung zung hi a talen a nih ka ring. Hmaan zan kha pawi ka ti lutuk a nia, Janice-i kha a thaw ha insawi fiah ngai lo, ka lo ti bur a, a hmel a dur nghal khup mai. insawi fiah ka duh, tiin a thu tak run a, a mitmeng thim run chuan min en ngawt ngawt a, min tihzam tum te pawh ang zawk e a. I insawi fiah na engmah ka hre peih lo, Pa Pitiar i nih em ni? Pa Petso ang lekah min chhuah in min hman tangkai te i lo tawm a, eng vanga zui che nge ka nih a, eng vanga hnaih che nge ka nih hria? Ka feelings te remchang ailo hmang a, Mite nuam takin nih hi ka sawi sei peih lo, ka bag kha min pe rawh. Thaw ka lo la hawk a, a bag a thisen zam pawng ṭawlh ṭawlh chu ka hmu nghal a, engvang a thinrim hmel pu ve ringawt nge maw nih le, mi mak ve tak chu nih hi. Ka bag ka awrh lai chu phel a, ka lo ban vat a, min pe nghal mai dawn emaw ka tia, min pe ta mai lo chuan sang deuha ka ban phak loh turin a khai a nih chu, kan infiam emaw a ti em maw ni? In ngaizawng ang. Maw? He pa hi a aa deuh a nih ka ring. A lem ni tawh lovin a tak takin in kawp ang a ti leh zel a, mawi ka tih thin dan deuh khan min han nuih zui a, mahse a nui hmel te chu ka hmu lem zo vek tawh. Mi ten min en hrek hrek tih te a hre ve lo em maw ni? Ka dawh theihna in a tlin tawh hlawl lo, a ngal sei zetah chuan ka chhuih nghal chawrh a, Na ti ngang mai, a na viau ang, super star chhip chang tha zet ka bun a, ka theih tawp in ka chhuih bawk. A dawm nghal vawng vawng a, kei in bag chu ka lo pawt thla nghal sawk sawk a, vawk i nih hi tih pah in ka kalsan nghal nal nal bawk. VL in basketball court sir atang in min lo thlir reng a, wow i van pui ve a ti in kut zawng pui min lo hmuh zauh a, min nuih var var bawk. Kei chu ka nui tawi khawp mai. nuih a za lo ve bawk em a ni. Bus chhuak hmasa berah kan haw nghal a, in ka thlen chuan ka chau khawp mai. Hall chhung boruak vel kha ka zo lo a nih ka ring. Mipui huhang rit leh boruak uap churh, bengchheng bawk si hi ka taksa hian a zo thin lo. Hei vang hian puipunna velah pawh ka kal tlem phah. Ka inbual fai a. Zanriah i kham hnuah ka mu nghal hmiah a. Ka mut phei chu a chhuak hran lo. Remlalan WhatsApp ah video a nuih zat thlak min lo thawn teuh a, mahni in resei hnuaiah ka nui kur kur reng mai. Number hriat lo atangin call ka dawng a, Muante a nih ka ring nghal ngawt a. A number kha ka delete ta daih si a, min call zuk zuk a ching a, amah bawk a nih ringin la lovin ka ring ral tir thak. Mahse a rawn ti nawn tluk tluk mai. Ngei zetin phone chu ka melh a. min biak hma chu tawp a tum lo aniang vawi ngah na ah ka la ta nge nge helo pawh ti lo in tu nge ka ti nghal tawng a lo dak lawk teh aw thum deuh hian a rawn ti maw ka phone chu ka en haw ringawt kha kha tu nge muan tia aw chu ni lo phawt tu nge i nia ka ti ban char a. Keimah tih zawngin min chhang lal ber a ni ngei ang. Kan veng leh kan inawmna pawh a hre tawh tak alawm. VLI te inah pawh a leng thin a, rawn len a tum ve ngawt a niang. Duhai hian a kawl hrawng mah mah thin. Hepa pawh hi zilh hlek a ngai. Ka tho a, tukverh lam chu ka pan nghal a, ka va dah lai chuan a reh thap mai. Kawtah chuan motor ding a awm nual a, mi tumah phei chu ka hmu lo. Ka phone chu ka ngaithla leh a, Phun hluk thuam chu ka hre pha. Hello, ka ti tha leh a, balcony ah khan lo chhuak teh. Ti tawp chuan a, Tunge tih pawh ka hre si lo va, chhuah phei te chu a chi loh reng reng. Tunge nih i sawi loh chuan ka lo chhuak dawn lo, ka ti a, thaw la ri hawk in ka hria. Lal ber kan ti ngawt a, Umm, a rawn ti. Chu pa mai mai chu. Min ti hlau thawng dawn alawm le. Tukverh chu ka hawng a, Bathlarah chuan ka chhuak phei a, kawngpui chu ka han thlir kual ngial a, kan lal ber a ber bur pawh chu khawiah nge maw awm ni. Kawng chhak deuha SUV ding chu a rawn inhawng rak a, front seat atangin mi pakhat hi a rawn chhuak a. Leather jacket a ha a, kut a rawn vai zauh mai. Street light in a chhun phak loh avangin a hmel chu ka hmu chiang thei lo. A rawn kal thla zel a, eng chenah chuan a hmel ka hmu chiah. Ka inher nghal hmak a, chu veleh ring zetin a rawn fai fuk a nih chu. A hmel ka zuk en chuan min lo la nuih sawng zui a, min rawn call leh nghal bawk. Rang zetin ka off a, a rawn call leh a. Ka off leh a, a rawn ti nawn tluk tluk. A call chu ka lo off mak mak a, in hmu thei reng chungin min call a, ngawi rengin kan in run lui a ni ber. A tawp ta daih a, a beidawng a nih ka ring a, ka nui ve sak. A hmel ka zuk en chu a rawn hawi chho vung vung a, a lan dan chu a pa thlawt. Aw! tiang hian ka hmu ve ziah mai, luhsan daih ila tha ang. Ka kal leh tur chiah chu a rawn call leh a, Huiha, a tan tha leh dawn e. Ka va han ning zo zai tak. Rum zet chuan ka zuk melh a, min lo la nuih hram. A number chu ka block ta hmak a, a rawn call nawn tawh lo chiang ang chu. A phone a khawih mual mual chu ka zuk en a, a tlang thei lo a nih hmel ka nuih zat khawp mai. A rawn hawi chho a, a meng rang ralhin ka hria. A motor dahna lamah chuan a kal chho nghal hlawk hlawk a. chaw reuh lutuk. Min tih beidawn nasat zia kha ka la thung rual pha teuh lo mai. Inchhungah ka lut a, khawma ka mu fel chiah tiin a rawn call leh anih chu. Number dang ani lo, number ngai tho in engtin nge tih thei? Rang zetin Bathlarah chuan ka tlan chhuak a, a motor nghengin that chhe zet hian a lo ding a, a phone a rawn vai lauh lauh mai. Min nuih zat hmel em em lehnghal. Ka phone i hack a maw? Zawite fiah zet si hian ka ti a, lo chhuk teh a rawn ti a va han zak theih lo mai mai. Ka phone a hack anih chu engtin nge ka ngei lutuk, lem chan chauh lo pawh hepa hian thiam a lo nga anih dawn hi, i lo chhuk dawn em? Dawn lo, i phone hack reng i duh em ni? Police hnenah ka report dawn che jail ei tang thei tih hria em? A nui chhuak huk a. lo chhuk la rei lo te chuan ka hek tawh lo ang phone hek leh blackmail vangin rei deuh i tang thei bawk a la rawn nui cheu hepa hian ka lak atangin eng nge maw duh chiah le a duh duh dana a tih kual tur emaw min la ti cheu a nih dawn hi ka phone chuan zuk vawm chauh mai ania ka duh nia eng nge i duh a i sawi duh chu heti hian sawi rawh okay pa ngai thei ang berin ka ti a a bula zuk chhuk kher chu ka tum lo hul hual. Rin ngam chi a ni diar lo leh nghal. Tunah pawh ka phone a hack a, min kidnap duh lo ang tih a sawi theih miah lo. Ka duh che in ka hria. Engtin a? A mak tiraw? A la rawn ti zui. Eng lem chan nge maw rawn saw tum leh tak ni? I hriat sual palh anih chu, kei pawn mahni khan ka hriat sual palh alawm, ka lo ti sam et a. A nui thuam deuh dut mai. Ka fiam thu lo, ka duh tak tak che. A hmel chu ka zuk en a, a nui miah lo. A lem chan thiam dan em em chu a. Min duh tak tak maw? Aw, ka duh che. A sawi pahin min rawn en ran a, a thu tak hmel viau bawk. Ni hnih thum vela reh ve leh mai ang, tiin ka off ta hmak a. Sim card ka phawrh rawk rawk a, ka phone chu ka vawm thla nghal hmiah a, a ri rawp mai. Mak tih hmel fia rawn hawi chu ka lo nuih sak a, chumi hnu chuan ka luh san daih.